Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam baisukan wan salam sejahtera gasan kita sebarataan Nang tahurmat Dewan Juri Nang ulun hurmati Panitia Pelaksana Lomba FTBI tahun 25

lawan kaluarga, sahabat, wan pangikut Sidin sampai akhir zaman. Sabalum ulun mamulai pidato ulun, ulun handak mamparkanalakan diri ulun. Parkanalakan, ngaran ulun Muhammad Ziyad Habibi, matan SMP Negeri tujuh belas Banjarmasin. Ulun handak manyampaiakan pidato. nang batema Bahasa Daerah Pendukung Ilmu Gasan Subarataan nang sasuai lawan tema FTBI tahun dua ribu dua lima ini. Ulun mulai lawan mambaca Bismillah. Nang pamulaan, Bahasa Banjar, jantungnya pendidikan. Kakawalan ulun nang bungas lawan langkar sabarataan, nagara kita, nagara Indonesia, baisian tujuh ratus delapan belas macam bahasa dairah nang tasabar mulai Sabang sampai ka Maroke. Khususnya bahasa kita bahasa Banjar. Jadi, kalau babuhan pian masih ada nang mamikirakan bahasa Banjar nangini Sabagai bahasa nang kaya urang bahari lawan jua kada sasuai lagi di jaman wayahini, buhan pian nangitu salah banar. Karna bahasa Banjar nangini bila diibaratakan nang kaya benda bahasa Banjar nangini nang kaya intan nang basinar mancilak di tengah kadapnya malam. Nang artinya, bahasa Banjar nangini harta nang baharaga banar gasan kita subarataan nang harus kita jaga wan lestariakan, khususnya gasan dunia pandidikan. Bahasa Banjar jadi penyambung ilmu gasan kita subarataan, mulai dari padatuan kita sampai ke kita, mulai dari kita sampai ke anak cucu kita. Nang, nang kadua, meulah ilmu jadi nyaman. Bahasa ilmu pangatahuan nangini bila kita ibaratakan kawa kita ibaratakan nang kaya makanan. Gasan marasai lawan manyarapnya kita parlu wadah nang pas gasan mambuatnya. Kita ulahlah bahasa Banjar jadi wadahnya. Bila babuhan guru pian maajari buhan pian mamakai bahasa Banjar nang nyaman dipahami, babuhan pian jua jadi lebih nyaman mamahaminya. Bila kita balajar sains, matematika, atau mata palajaran lain mamakai bahasa Banjar, nang pah labih nyaman kita pahami, maulah materi nang sidin sampaiakan jadi labih nyaman gasan kita pahami. Lawan jua maulah pamikiran kita nang awalnya kada tapi nyata jadi labih nyata. Nang katiga. Pandidikan bamutu gasan subarataan, kakawalan ulun subarataan. Pandidikan bamutu kada gasan urang nang sugih nang badiam di kota haja, tapi pandidikan bamutu gasan subarataan. Pandidikan bamutu kawa gasan siapa haja nang handak balajar. Pandidikan bamutu kawa gasan urang nang urang Sat nang urang di kota nang satiap hari makan di resturan sampai urang nang badiam di kampung nang satiap hari malihati pahumaan pandidikan bamutu kawa gasan subarataan. Bahasa Banjar nangini jadi penyetara derajat kita subarataan. Bila ada kekanakan nang besakolah di kampung basakolah di sakolah nang kada tapi modern, Tapi, guru-guru inya maajari inya pakai bahasa Banjar nang nyaman dipahami, maulah inya mandapatkan pandidikan nang sama bagusnya lawan kakawanan-kakawanan inya nang ada di kuta. Bahasa Banjar jua maulah jalan hanyar gasan urang nang awalnya kada tapi tahu lawan pandidikan jadi lebih tahu lawan pandidikan. Nang kaampat, bahasa Banjar kewanggaan kita. Bah, salain manpaat bahasa Banjar gasan pendidikan, bahasa Banjar jua jadi jati diri kita. Bila diibaratakan, bahasa Banjar nangini kawa kita ibaratakan nang kaya urat nadi kita, nang manyambungakan kita lawan kahidupan padatuan-padatuan kita di jaman bahari. Kita harus bangga lawan bahasa Banjar. Amun kita bangga lawan bahasa Banjar, kita pasti jua handak manyambungakan nilai-nilai luhur nang ada di dalamnya. Nang kaya, kayapa cara kita mambari hurmat gasan urang tuha, kayapa cara kita mambantui sesama, lawan jua kayapa kita manjaga alam. Sabarataan itu ada di dalam bahasa Banjar. Jadi, bahasa Banjar nangini bapungsi gasan maningkatakan kualitas pandidikan kita lawan jua sabagai babuhan urang Banjar, kita. bahasa Banjar jadi jati diri kita sebagai urang Banjar. Mudahan pidato nang ulun sampaikan tadi kawa maulah babuhan pian jadi labih semangat di dalam malajari bahasa Banjar lawan jua malastari akan bahasa Banjar. Lawan pidato ulun tadi mudahan kita sabarataan kawa mambari pandidikan bamutu gasan sabarataan. Sabalum ulun manutup pidato ulun, ulun bapontun lagi lah.